Батраз саудун арфа ракӕнӕд. Мӕнӕ абгъони изӕр дӕ хъуыдыйӕ дӕ хъӕппӕрисӕй конд ӕрцыдис. Сӕмбырдзысты бирӕ адӕм. Тамерлан, Сомай Тамерланы номыл хъуыдыгӕнӕн изӕр. Ӕмӕ алчи йӕ хъуыдытӕ куыдӕй зыдта, цы хорздзинӕдтӕ бакодта, уыдон фӕдзырдтой, раст науӕдзӕм азӕй райдыдтам, ӕмӕ кувӕндонӕй куыд райдыдта Тамерлан, Зилахары хабӕрттӕ бирӕ-бирӕ хорздзинӕдтӕ фӕкодта сидзӕрты, Ирыхъӕуы сидзӕрты ӕрбатӕвд кодта, фӕкастыстӕм сӕм. Алы хъуыддагӕй дӕр, ахуырмӕ дӕр сӕ институттӕм кӕйдӕрты сидзӕртӕй чи баззад, уыдоны Тамиланы хъуыдыйӕ бацыдысты, ахуыр фесты, Сӕ бӕхлӕгтӕ сысты, царды хорз фӕндӕгтыл цӕуынц ӕртӕккӕ. Мӕнӕ иу рӕстӕджы та февнӕлдта науӕдзыр ӕртыккӕмӕм азы наркомантӕй дамбайдзаг Ирыстон зӕгӕ, ӕмӕ горӕты наркомантӕ сымбырд кодта. Сымбырд кодтой Иры хъӕу лӕппутӕ. Ӕмӕ уӕй чи кодта, уыдонӕн фӕлдахгӕнӕд, йӕ рынчынтӕ та судзинӕй чи пайда кодта, уыдон та Уыдонимӕ дӕр фархайдтам, фӕдзырдтам сын, хорз фӕндагыл нӕ слӕууыдысты, зӕгъгӕ. Уый фӕстӕ та бавнӕлдта, мӕнӕ хӕдзӕрттӕм чи бырыди, къӕрныхтӕ. Федон дӕр сымбырд кодтам иуафон. Ӕмӕ сын ӕрбархъирӕн кодтам, куыддӕр ма иу фатер давд ӕрцӕуа Ирыхъӕуы, афтӕ уӕ хъуыддаг хорз нӕ уыдзӕни, зӕгъгӕ. Семӕ уый дӕр Хорз, хорз результат радта уыцы хабар дӕр. Йе ртӕ миланы тыххӕй куы дзурӕм, уӕд бирӕ фӕдзурӕн и. Мӕнӕ йе цыртдзӕвӕн кӕй кӕй райдта маразын фыдӕлты хӕсты Мин фарасседӕ цуппурфцӕгӕм аз схӕс райдта. Уос хабӕрттӕ дӕр уый дӕр та Миланы сӕрӕй рацыдис. Уый хъӕппӕрисӕй райдыдтам. Хъыгагӕн, хер кӕронмӕ нӕ фендзӕнис уос хабар. Фӕлӕ цыртдзӕвӕн арӕзт ӕрцӕудзӕнис. Райдыдтой мӕнӕ Ирыхъӕуы фӕсивӕд зӕрдиагӕй архай Терма мӕнӕ цы бон ахицӕни, фондз боны размӕ дӕхӕдӕг дзы вдисӕн Батрадз сымбырд кодта. Кӕй зыдта, уыцы лӕппутӕ ӕртӕ кӕрдзыны фынгыл рывӕрдта. Мӕ мӕм дзуры скувсӕ. Мӕ зӕгъын сӕ цӕй номыл кувӕм? Куыд фӕкувыс, афтӕ скувзӕгӕн, загъта. Хуыцауы ном ссардтон, Уастырджи ном ссардтон, дарддӕр зӕгъын цӕй номыл стыртӕ кӕрдзыны. Ма афтӕ загъта, фӕндараст ам уын зӕгъын. Хер фондз бонмӕ ацардиой фӕстӕ емӕ нӕ зӕрдӕтӕн фӕриссын кодта, фӕлӕ, хъыгагӕн, хъуыддӕгтӕ йӕхӕдӕг иууылдӕр ӕмбӕрста. Уыцы гауыр низ йӕ бон, йӕ бын скодта, Емӕ цы бӕстӕ бадт, уыцы бӕстӕ хорзӕхӕй уӕд сымахӕн та Батраз сау арфӕ ракӕрӕд иу хатмӕ зӕгъын. Або мах будыстӕ мӕнӕ Сомайты Тамерланӕн зӕрдӕрӕн изӕры. Тынг бирӕ адӕм дзы сымбырд ис. Йӕ рухс ном ӕрхъуыды кодтам. Ну, кӕй дӕ загъдау, махӕй рох нӕу, фӕлӕ цӕмӕй нӕ кӕсӕртӕ зоной, хъуыды кӕной, Ирыстоны ахӕм сӕг лӕг уыди, зӕгъы, хой. Хойы тыххӕй фӕныхас кодтам. Жын уди зӕрден, хъаг уди мӕнӕ нали нехсӕн мойты хай. Фӕлӕ уӕддӕр ӕхсгонтӕн хой уыдис, мӕ дзы дуне зылла сымбырдис. Мӕ дзы бирӕ хъарм хӕстӕ фӕкодтой. Тамилан рох нӕу зон сӕ бирӕ. Республикӕ дзы базади хӕссын. Мӕнӕ фӕнды, цӕмӕй мӕнӕ йӕ хицӕн уыйас нӕ бӕтӕни хорз скӕнын, фӕлӕ цӕмӕй йӕ цотӕн, мӕй цотӕн истӕмӕй баххуыс кӕной. Мӕн загъта республикӕйы сӕрдан зӕрдӕ бавӕрдта баххуыс кӕндзӕни суй. Умӕйӕдтӕ едмӕ дӕр ма уыдис мӕнӕ бирӕ фӕсивӕд, кӕцытӕ загътой, бахуыджы заман хуыскӕн сты уый. Йӕ курдиатой уыдис, мӕ мӕнӕ цыппор фыццӕгӕм азы дунеон хӕсмӕ чи ӕрзис, ходон номын сывӕрӕн сӕрсӕвӕн, уӕле Павленкойы уынгы. Мӕ хосы уынаффӕ рахастам, ӕмӕ цӕмӕй йӕ ном дӕр хома дурыл, стӕй нӕ фӕнды, цӕмӕй Иры хъӕуы уынгтӕй иу йӕ ном схона, Лазмӕ кӕстӕртӕ зоной. Райсом бон зондысты, мӕнӕ хой бахъахъхъӕдта нӕ республикӕ. Ме зондысты, сӕгдӕр Ирыстон дзӕгъӕл нау рисой.